Susana Cemileva, Baklaçıqnıñ maceraları. On beşinci bölüm, Leylâ ustalıqnen pianino çala. Bazar sabası edi. Leylâ er vaqıttan daa keç uyandı. Evde endi er kes turğanı eşitile edi. Kimse Leylânı uyatmağa aşıqmağanı içün o biraz daa yattı, öz-özüne külümsirep, baqlaçıq sayesinde daa neler körecegini tüşündi. Niayet Leylâ turdı, töşegini cıydı, kiyindi ve betini yuvmağa ketti. Aşhaneden lezetli qoqular kele edi. Tişlerini temizlep, saçlarını tarağan Leylâ, aşhanede anası fırından şokoladlı kekslerni çıqarğanını kördi. Olar tamam tükândaki kibi ediler. Ana, sen o acayip kekslerni pişirdiñmi? şaştı Leylâ. E, sen olarnı pek begengenini hatırladım. Mahsus tükânğa barıp tarifini sorap aldım, endi canıñ istegende sımarlay bilesiñ, cevap berdi anası. O qadar zamet ne kerek, baqlaçıqqa aytsam olacaq, az qaldı aytacaq edi Leyla, amma vaqtında toqtaldı. İçinden anam istegeni kibi olsun dep tüşündi ve tabaqnı sofrağa qoydı. Bazar künleri Leyla anasınen muzıkanen oğraşa ediler. Leyla pianino çalmağa seve edi. O, anası kibi, pianinoda ustalıqnen çalmağa ögrenmege hayal ete edi. Amma başqa balaçıqlar kibi, bazı da erine edi. Bugün de tüşünceleri muzıkadan uzaq qalğan edi. Qız kerek klavişalarğa basıp ulamay, hata yapa, notalarnı qarıştıra edi. Eñ baştan anası onıñ ruhunı kötermege tırıştı, amma ketken sayın Leylânıñ çalması daa beter oldı. Anası kederlendi, qızı da utandı. O, odadan çıqmağa razılıq soradı ve öz odasında saqlanıp, baqlaçıqqa istegini fısıldadı. Usta kibi çalmağa isteyim! Ders odasına keçip, pianino başına oturıp çalmağa başlağan soñ, Leylâ ayrette qaldı. Elleri özü köterilip, klavişalarğa yavaştan toqundılar. Qıznıñ parmaqları tez ve eminliknen klavişalar üzerinden taymağa başladılar. Odada pek hoş nağme yañradı. Anasınıñ yüzü başta ayret, soñra sevinçnen aydınlandı. Notalarını sayfeley, qızını maqtamaqtan iç usanmadı. Leylâ utanğanından yer yarılsa yer içine kirmege azır edi. Parmaqları onı iç diñlemey edi. Bir ayağınıñ tabanı aletniñ aşadaki pedaline basqanda, qız oturğıçında biraz sekirip tura edi. Niayet, notalar yekünlendi. Leylânıñ parmaqları soñ akkordlarını çalıp, qıznıñ tizlerine yerleştiler. Leylâ parmaqlarını niayet issetti. Bu arada anası qıznı quçaqlap öpti, sevinçi içine sığmay edi. Sen pek istidatlı olğanını bile edim, qızım, amma da sen maña sürpriz yaptıñ. Ellerini açıp dedi o. Başından bir şey bilmegen kibi, soñra çalışmalarnıñ neticesini kösterdiñ. Bugünki dersimiz bitti. Men üylelik aşını baqayım, sen istesen keze bilesiñ. Utanğanından saqlanmağa istegen qızçıq odasına qaçıp ketti. O Enverge telefon açıp, olğanlarnı añlattı. E-e, sozdı Enver. Baqlaçıqta bir şey deñiştiremez, er alda. Bütün afta çoq çalışıp, kelecek bazar künü özüñ yahşı çalmalısıñ. Leylâ Envernen razı oldı ve anası pişirgen keksler tükândakilerden iç artta qalmağanlarını da añlattı. Demek, tırışsam, men de yahşı çalıp olurım, öz-özüne netije çıqardı Leylâ.